Här Clement, Dir hutt d'Wuert. Merci, Här President. Léif Kolleeginnen a Kolleegen, Madame Ministesch, d'Covid 19 Pandemie ass aktuell net nëmme fir eise Gesondheetssystem eng grouss Erausfuerderung, mee bréngt och an eisen Nopeschlänner d'Spideeler un hir Grenzen. A well d'Capacitéite limitéiert sinn, musse säit enger ganzer Rei Méint scho verschidden Agrëffer an Traitementer, déi kënne verluecht ginn, verréckelt oder souguer bis op onbestëmmten Zäit annuléiert ginn. Fir Lëtzebuerg bedeit dat och, datt eng Rei medezinesch Traitementer, déi viru Covid nach am Ausland konnte gemaach ginn, elo just nach hei am Land méiglech sinn, well eis Nopeschlänner keng Patienten aus dem Ausland oder an deem Fall aus Lëtzebuerg méi unhuelen. Well Lëtzebuerg am Beräich vun der Medezin awer ëmmer enk mat sengen Nopere kooperéiert huet, ginn et eng ganz Rei Operatiounen an Traitementer, fir déi et an der Groussregioun spezialiséiert Kliniken a Praxisse gëtt, Wärend zu Lëtzebuerg d'Kapazitéiten dofir feelen. Dat war iwwer déi lescht Joren ebe geliefte Kooperatioun an der Groussregioun. Esou ass et duerchaus méiglech, datt ee gewësse Behandlungen elo zwar zu Lëtzebuerg kréie kann, de Medeziner hei am Land awer am Verglach zu deenen am Ausland vläicht d'Erfarung feelt, vläicht d'Kapazitéite feelt, voire d'Equipementer limitéiert sinn. well se ebe bis virun der Covid 19 Pandemie konnten op den Echange mat eisen Noperen zielen, datt d'Patienten a Patiente ganz einfach iwwer d'Grenz konnte goen, fir sech do behandelen ze loossen oder och diagnostizéieren ze loossen. Déi aktuell Situatioun werft soumat d'Fro op iwwer d'international Kooperatioun an der medezinescher Versuergung innerhalb vun der Groussregioun. Net nëmme wärend der Covid 19 Pandemie, mee och doriwwer eraus. Mir musse elo och schonn drun denken, wéi mer an Zukunft mat deene Situatiounen ëmginn. Dofir wéilt ech der Ministesch dës konkret Froe stellen, Wéi eng Traitementer an Agrëffer kënne lëtzebuergesch Patienten aktuell iwwerhaapt nach am Ausland maache loossen? Wéi huet d'Madamm Ministesch sech dofir engagéiert, och wärend der Pandemie, eng grenziwwerschreidend Zesummenaarbecht bei der Prise en charge vun Net-Covid-Patienten ze fërderen? An ass d'Madamm Ministesch zefridde mat der Aart a Weis, wéi, oder wéi villäicht och net méi, wärend dëser Pandemie an der Groussregioun kooperéiert gouf, wann et ëm de Gesondheetssecteur geet? Jiddweree vun eis, mengen ech, huet ënnerstëtzt, datt mir als Lëtzebuerger d'Patientinnen a Patienten, déi soss e méi schlechten Traitement kritt hätten, hei zu Lëtzebuerg traitéiert hu wéi et néideg war. Dat wëll ech guer net a Fro stellen. Meng Fro ass éischter an déi ëmgedréinte Richtung gemënzt, Wéi ass et de Patientinnen a Patienten ergaangen, déi vu Lëtzebuerg e Besoin haten am Ausland soignéiert ze ginn? D'Covid-Pandemie kéint ee jo dozou verleeden ze denken, datt et besser wär, Lëtzebuerg an Zukunft méi onofhängeg vu sengen Noperen ze maachen. Plangt d'Ministesch laangfristeg d'Onofhängegkeet vu Lëtzebuerg am Beräich vun der Medezin auszebauen oder soll d'Kooperatioun am Gesondheetsberäich an der Groussregioun ganz am Contraire verstäerkt ginn? Fir dass och a Krisenzäiten an no der Krisenzäit dës kann oprechterhale ginn, ginn et dofir scho Pisten. Ech soen Iech Merci. Merci, Här Clement. D'Regierung huet d'Wuert. D'Madame Gesondheetsministesch Paulette Lenert.